Qatt f'dawn l-aħħar snin ma naf li kelli każ bħal dan, bħall-każ ta' Father Robert. Sa anke b'għadd mill-aqwa investigaturi li għandi, Father Trevor. U dan qiegħed pass 'il bogħod milli jaqbad il-Ġurdien.
Anke jien, Eċċellenza, xxokkjajt ruħi b'dan il-każ. Father Robert huwa tal-mistħija. Pabis fil-kontijiet, jilbes ta' mara, jidejh ta' faħxi, u barra minn hekk, naħseb li qed inemmes fuq in-nisa bil-bra. Ħa ngħidlek, jekk tgħid, naqbad naqa' minn sħabi tal-kunvent u nġibu hawnhekk quddiemek. Intuh xebgħa ċensier u jiġi f'tiegħu. Le, le, mhux hekk irridu naħdmuha. Irridu li jirrapurtawh lill-Pulizija, imbagħad aħna bħala Knisja naġixxu fuq l-ordnijiet tal-Pulizija. Trevor, Inti xogħlok huwa li tara kif toħroġ dal-iskandlu.
Noħroġ li qed jilbes ta' mara? Le le le le le, għax inkella tal-LGBTIQ u anke tal-Plus jaqbżu għalih. Imma naħseb jien li qed tinemmez fuq in-nisa bil-bra, diġà biżżejjed, Eċċellenza. Lanqas, lanqas. Ejja nafsu fuq il-biċċa xogħol tal-flus, sakemm ma ssib xi ħaġa aħjar. Xogħlok hu li ma taqilgħux minn taħt għajnejk. Fidi, Eċċellenza.
U minn hemm telqet il-missjoni tiegħi persunali li b'xi mod nesponi dak kollu li kien qed jagħmel Father Robert, bis-saħħa ta' Father Trevor, li wara kollox, Kien hu li sema' anka din li Father Robert kien qed jara lil ċertu Yvonne bil-bra.
Pavaljuni jiswew erbgħin elf. Jekk qegħdin tliet mitt elf minn taħt, min ħa jħallashom dawn il-pavaljuni?

Għadni qed inxommu, Father, ir-riħa daħlitli f'imnieħri! O, ifhem.
Jekk tidħollok ir-riħa f'imnieħrek, trid extractors minn dawk il-kbar iktar ċejjen, dawk li jkunu fuq il-ħut biex jiġbdu. Hekk trid biex toħroġlok minn hemm. Għaliex ma tridx tqarrni? O, għax jien kif tridni nqarrek dnub li fl-istess ħin qed nagħmlu jien, eh? Mela dnub? Qed tara kif nub, taħt li wieħed jaqa', la tisraqx nisa tal-oħrajn, la tiżnix. No, ja ħasra, d-dombi kemm il-darba nispjegalek, id-dombi mhumiex xi ħaġa sewda u bajda ta' fejn taqa', taqa' fuq xi kmandament partikolari, l-nubit hija aktar komplikata minn hekk. Le, le, mela taħt li mjaqa' meta tara r-receptionist ta' Kastilja bir-riċipetto?
Ma nafx u naħseb la tiżnix imma mhix ċert fuqha.
Int xi tħoss meta tara Father?
Ġifieri xi nħoss? Bħal ma tħoss inti nħoss jien mela jien għandi xi speċjali affarijiet daw. Eh. Jien taf xi nħoss? Meta tara x-xemx sabiħa nieżla u tajt xi ġmiel nieżel. Nibda nimmaġina lili nnifsi nieżel u nieżel.
Erġitla, issa, issa erġitla, all right? Għax nista' nimmaġina il-post fejn nieżel kemm kien ħajkun maħmuġ. Mhux dejjem, eh, father, hemm minni mhux dejjem. Imnieħri jaf. Lajla, lajla, lajla, lejla.

Nibdew? Inti toqgħod mal-van u aħna ngħid li reġil. Mela, mela, mela, mela, għajt. Ħansaqsik biss mhux għax interessani, permessi minn għall-pulizija u hekk.
Ħanejlek ċempilt lassa. Ma ma kien hemm ħatunti taħseb illi lili, lili il-kappillan, lili ħajġu jtuni xi ċitazzjoni. Għandek power.
Eh. Tejja, mejja boys! Bil-mota xi 40,000 qazzabala. 40,000. Tlaqna, tlaqna.

Hi, biex tara korza ġdida.
Eh, lilek, ah, biex naraw li, eh, iwa. Rajtu kif daħallek ġen nistudjaw kaħna kull kont eżami tiex kif konna ngħaddu. Emman, inti mhux ir-raġel ta' Beverly. Eh,
Iwa, jiena, Eman, Rosa ta' Beverly. Saf ikun għid l-għaliex tant tajtni.
Ma tieħux gost u naħseb jien, mhux vera tkun ġiet xi ċajta. Naħseb jiena wkoll.
Caroline jiena, tieħdu kafè? Kafè, iva nieħu imma għamilli pjaċir, ta' tagħmillix zokkor għax ħelwa biżżejjed. Lanqas jiena tagħmellix zokkor għax jien għandi l-mara tiegħi Beverly ħelwa, mhux inti. Kemm ma naqlux dik ħabiba tal-mara u jekk issir taf ikolli nixtri karavan biex ngħix fih jien flok karozza li.
Iwa Kappillan tafu li sakkartuni suquli minn hemm. Irrid inkun il-belt fi kwart oħra. Kerin jaħasra. Isma', il-korla ma twassal imkien. U laqqas jien ma ħa nasal Kappillan.

Sten. Da xellu, għawu fulġi, eh? Għanina sur kappellar. Mindu għaxxok kissandu super power ieħor jixal kull ma jmiss. Misna nqabduh mal-fustuni tal-festa nifrankaw lira. Tajba, tajba l-idea, tajba l-idea. Kollu mux. U xerif ta' ġew tajt il-prim, insomma, ġaħbir. Qalbi, fejn ija? Fil-vanna.

Kolla. Sezzu babet jagħmel lil jum fatmana. Tal-karozza. U mela. U mela. Tajt. Willy. Naqa parfjum mal-Willy.

Milli ho parla re kon pulizija? No, no polizija.
Twenty four hours. Ok.
Jekk sa erbgħa u għoxrin siegħa Frederick ma jitfaċċax, jien se nċempel il-pulizija. Darlin!
Darlin ara l-octopus hawn darlin! Fewħare, oh. tu issa għandare perché io ho da fare, ifimni, eh, capires?
X'inti tagħmel? Nipprepara baby. Taħseb ma nafx għalfej għajjat li jien biex niġi hawnhekk. Għax tridni, immis jgħidni għandha għal naqra press. Ħalli ma jarax dak li ħanamlu f'del kamra jena wetti. Flok id-dawar ir-ritratt tal-President għax ma tarax dawn.
Daw x'inhuma?
X'inhuma dawk? Ir-ritratti tiegħek ħirex minn ġattoliet bil-qalzit ta' taħt ma' Anne-Marie. Dik li suppost li bejnietkom m'hemm xejn. Imma żomm, nista' nfehmek jiena. Dak ħaduli l-ħwejjeġ waqt li kont qiegħed naħra. Eħe, inti li x'qed taħsibni? X'qed taħsibni li li jgħid torduta? Kornuta forsi iva, imma sorduta le. Però insomma ta, ħabat tajjeb għax għandi x'ngħidlek. Xina joġobni Frederick. Iva, waqt li inti kont qiegħed għaddej bl-affarijiet tiegħek ma' Anne Marie, jiena ukoll kont qed nintaqa' ma' Frederick. Bis-serjetà?
Jaf jissodfak! Daqs kemm nissodfak jiena! Lanqas taf tajda ħseb wara tissodisfani, ara dak, dak jaf jgħidha u jissodisfani. Da taf jgħidulu da, Frame. Frame? Frame xi frame u frame tal-President? Frame!
Frederick għamilli frame! Frame up jissejjaħ dak. Aħjar tajli fejn qiegħed Frederick għax ilni jumejn ma rararh. Issa mar ifittxu l-oktopus. U jekk ma nsibuhx, se nċeppel il-pulizija u l-pulizija ngħidilhom li żewġi qiegħed involut fil-għejbien ta' Frederick.
Jiena, il-Frederick għadni ma missejtux b'sebgħa għax għadni ma rajtux. Ma nistax niggarantilek illi dan mhux se jinbidel.
Tlaqax ma rridx narak. Ivon, għajt il-loktu pus Celesti għax naħseb naf fejn Frederick.
Min seta' ċeraq? Il-Chief of Staff.
Ma nafx. Xi ħadd kien jaf li qed hawnhekk imma ta. L-uniċi nies li jafu li kien hawn huma aħna biss. L-erċona talba. Ara li ieħor iżroq tgħid it-talba! U le, dak qed jaħseb li hawn xi ġurdien, xi ġakbin, xi ħadd li jidher li hu magħna, imma fil-verità hu kontra tagħna. Umm. Forsi Ivana! U le, xinti tajt, dik esa marti ta! Ifimni bro, martek qalbi tielek. Għandek raġun, eh? eh le, esa tifla tijaj, dik mux ħata salli ta' milli jek. U donna rona li kien għalih għattu diġa. Mela minn iktar sa ta' kien jaf. Eh, aħna konna nafu u l-okta posta.
Octopus?
L-octopus. Evana, mor ara fejn hu l-octopus. Uncle Don Neurone, cercare octopus. Octopus in Gaelic. Ejja, tlaqna ħa nsibuh.
Isma' bil-ħaqq, rigward dik l-anzjana. Eh, kont insejt ngħidlek, il-lejl li naslu t-tank tal-gwerra, ħames missili u l-F-15 minn sqallija. U daw kif ħadd niżilhom? It-tank tal-gwerra u l-missili f'container saqqijiet. Imma l-ajruplan l-F-15 dak ma qatliehx bro. Olja jiena isma' naħseb li t-tanker u l-missili biżżejjed ta. U mbagħad jekk ikollna bżonn l-ajruplan nitkellmu aktar tard. Hello! Għidli. Eh? Ara. Eh? Mietet l-anzjana Miskina! It-torri ta' ħuk għajt li ħaddingli!

Jien ma nistax nifhem kif jiena u inti biss qed naraw hekk. Ħlas jiena ma nista' nifhimha dil-biċċa xogħol imma bilfors ibni li għandna moħħna maħmuġ hu. Ikollok flok tnaddfu bil-washing machine, l-art maħmuġa, biċċa tal-art, moħħna biex ħa nnaddfuh Father? Ma nafx eżatt imma li għamilt ftehmt ma' kunvent tal-patrijiet biex immorru nagħmlu rtir ħalli nindafu. Arana patrijiet inkun frapeni.
Ifhimni, inti bda ta' quddiem l-iktar l-iktar biex xamm li xxomm naħseb fragranzi jixraqlek. Fragranzi. Fragranzi jogħġobni. U int se tkun Father Robert, eh? Fraction? Għall-fraction ta' xagħar li kellek qabel? Smajtek ta'!
Oops, sorry, Father, tidgħix! U jien ma nidgħix għax moħħi mhux magħmulx bħal tiegħek. Imma rridx itarah.
Rridx min? Ricipetto!
Ara naqa' hejx, biċċa ta' karozza għandna x'naqsek għajart u nilgħabsha, eh? Għandi karozza tal-qamel. Vera, eh bellezza dil-karozza. Wis, vera, vera sabiħa.
Ajma. U għasanna, taf xi fisseru. Eh, fisser li spiċċanna l-lif. U konna nidħlu ra l-assa. Fej, għat konna ngergru għana. Ħabba xol, eh? Għat, għat, anzi, tiex kan konna ndumu biex nieħdu na overtime. Didda gram.
Urrovina kollox. Emma eh, le, jajja, karota ġdida, ħajja ġdida, xol irdu naraw xo namlu bi. Vera? Eh, ta' po għalija.

Ħuti fratelli, nispera li din l-esperjenza flimkien tiswikom ta' ġid u titnaddfu mill-ħsibijiet żiena. Mhux sewwa tara mara bla ħwejjeġ, u x'hekk. Insomma, jien ma ddejjaqtx, eh? Tridx twaqqagħni għaċ-ċajt!
Jiena tul din il-ġimgħa li ħa nkunu flimkien, ħa jkollkom eżerċizzji li tridu żommu magħhom. L-ewwel wieħed huwa li tavżaw il tal-familja li intkom ħa tkunu hawn ġew u li mowbajl mitfi. Mitfi u ħabba x-xogħol kif ħa nagħmel jien? Jiena ħa nġeb il-kapillan nifurmah li qiegħed hawn u mbagħad inħallih iħabbat għax jiena dal-eżerċizzju rrid vera nagħmlu sew. Tgħid navża lili? Inti taf.
Aħna nibgħatlu.
Minn issa hekk jogħġobkom żommu s-silenzju. Biex nikkomunikaw nagħmlu l-mossi. Tajjeb?
Ara jabbara dik dal-lejl bil-karozza tal-Prim Ministru qed issegwini. X'ħa nagħmel? Asli

Daw, asnaf, iddubbajthom b'xejn kont nibda nbiħħhom bi tri jiena. Le, l-speed limit kemm hi? Eh, asnaf naħseb 60 forsi hawn. Għadda bil-160 għadda. Eh, allura x'għad tagħmel ħadd tiġri waraħ?
Eh, le, le, għal-bidu għal-qas nista' nafsir għal-karozza jien. Eh, mela allura. Ejħor imma bil-130. Minn dik li għaddiet u dik tal-gvern dik laqas akkużi ta' korruzzjoni jeħilsu għasab parka ma jimportom minn multa.
Għandek raġun. Tlaqna ma tlaqna, iġri, erfa' Ej, dak, u dak għandu number plate barrani għax mux tuħħililu. Mux għalek għan iġri waraħ. Mela, għad li l-mera u għaddej tlaqna għamorru l

U ġibt il-kopla tal-mosta.